Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Salut oc'h muzut vad amañ enora vid Radio Boa ur blijadur e denghat kaout da kazetennerez Splan Caroline Trouillet penaos mont traoù genoc'h. Mat un traoù, mat un traoù, enora na c'hui. A feson. Ma, Ma'm eus komprenet mat pasabl a draoù an eus de la cadargoz a azdiarne chiriv dam de gomans neuze. Adam de zidjorang ur licher kelaouagn mañ en Urober anaoudedjer gant ur rener ur braserer neus groeit pasabl a drouz. Kerfav, lesanvet kerfaf ar un dro gant un dud enep weboded a wit klem enep digori didjer ur ler. Ya, Nora, met ar brazerez n'eo ket tout. Faot a ra dezhañ sevel ur gelaouenn drimiziek hervez un teul-mañ gellet lenn. Ha penaos vez displeget he bal? Difenn an teroeroù ha kas an emgann ouzh an embroidi a da da aloubiñ anezhi. N'eo ket muioc'h hiziv, Nora, hon lenn. Ha faot a ra dezhañ sevel ur media e Breizh gant unan deus pennaoù brudet chadenn tele Bolloré. Piv eo Éric Ténier neuze? Hiton eus ur familh a-du gant ar Front National emañ, ha karnez ouzh ar re Le Pen ivez. Klasket neus mont da bolitikour a-raok dibab ar c'hazetenniñ evit ledañ evezhiadoù souvreenour hag deus tu an identelezh. E Libération e voe bogroet ur poltred anezhoñ e deux viltri àr Nujanoe. Fellout a ra dezhañ kavout un tu div kilstour-meur dibleg gant an islam hag a en em dalc'h stad. Un den enni dregont vloaz a zo deuet da vout brudet nevez-zo gant taolioù-kaer e gelaouenn. Embann anvioù ha chomlec'hioù a alvokaded arbennik war tuir un estrerien ha tienn labourerien deus ar strollad La France Insoumise a zo bet gwelet. betek aozañ meur a happening e liarzhoù ar vodadenn vroadel. Lennet 'peus ur postel bet kaset d'ur re goumanantet d'e liger kelaouañ da c'hwezek a viz en Arwenn a viz Kerzu daou vil pamparnut John Laraton hiroc'h. Ya henañ e skrivañ ar c'hazetenn er Brezer ha ma rafen anezhe e Breizh asambles. Ur pik goulennata zo da gomañs me asur eo rat a-c'houde N'eo ket dav bout breizhat evit sout en ar raktres-mañ, karout Frañs a zo dav. E Breizh-Mañ ma c'hallont da gentañ hen goût a rit, skrivañ ar c'hazetenner, chom eno on bet abaoe ma oan bihanik. Lod ac'hanoc'h deus gouezet kement-se e-pad an hañv paset, pa zeuas enep-faskourien da tagañ ac'hanon eno asambles gant ma mestrez e-pad fest ur barrez. Komz a ra ar Riktegniet eus feidoù bet c'hoarvezet d'ar rentañ tregont a viz Gouere 2000 warn-ugent e-pad fest ar jeudi en fête e Plouha. D'ar poar war-ugent a viz Gwengolo e voe kondaonet ur gwaz a poar-blez war-ugent d'un taol kastig ha poar kant euro evit feulster ar stroll evit bout taget anezhañ. Ha Yon deuet da gagn un tu-kleiz pellañ da-heul. Lâr a ra ivez kendec'h a lâran gant he c'her- he c'hêrioù. Komprenet 'm eus un dra bennak d'an deiz-se. Kavout a ra d'ar re a-du gant un tu-klez pellañ emaint é ger er rannvro-gêr-se c'hoazh ha poent eo e pav- e paouezfe a skriv an den. Ouiet 'vo kondaonet Eric Ténier evit kunujennoù foran Gwendelour dija ? Geogeo da pemzek a viz Here daou vil pemp warn-ugent, evit ar pezh deue lavaret Marguerite Stern, ur femen gozh, er gelaouenn renet gantañ. En galv doe gwaet goude-se. Resisat a ra evit ar re goum- goumanantet d'e lizher-kelaouiñ penaos e fell dezhañ difenn chen kêr ur rannvro gant ur raktres az afe asambles gant Enei Frontières. Muioc'h eus zo da lenn ar lec'hienn ur media enklask Splan Perch.org. Merci bras d'or Caroline. Adam de klevet meur a vera ber elve la rot evit klevet doere Prim roll hag ur perzh c'hoarvezet er vro hirbeud agro-industriel hag ibeud un tu dezhe pellañ hag ur frankiz de gelaouagn ha de gomañs achive ur prosezerer dek vle tro-dro d'ur raktres hotelier cheur e krec'h tornaod Sant-Marlev. D'ar seitek a viz Ebrel daou vil c'hwec'h ugent int douesinet ur maer evit duer zadoa ur tachenn gampi kozh un niel. En embregerezh Rollig, PRN Les Termes Marins, deus lakaet 6 milion da brenoù an doa rav. Da hotel, ur groazentalasv ha ranndioù touristel a vo savet eno. Annezidi ha kevredigezhioù hag difenn an endro deus klasket mont en em ur raktres. Met e miz Gouere 2000 pemp warugent oa bet nac'het un ensgalvoù gant ar C'huzul-Stad. ha n'eus tra nebeut trin ebet herzel doc'h ur labourioù da gomañs hag eo da lâret ur gêrioù o kreskañ emañ ur familh CFTC Ibrer da lâret eo ar CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens Caroline. Ya, nevez digouezet eo he prezidant Arnaud Le Gouilloux. E miz Ebrel daou vil poazvar ugent oa bet tennet dezhañ e resped dilhad gant ur sindikad CFDT en embregerezh Eureden peger oa deuet da vout splann ha splannañ oa Arnaud Le Guillou tost deus an tu dioù pellañ hag deus ur strollad politikel ar Rassemblement national. Gant Yves Bleunven eo bet lâret kement-se enep ar gevrediger èl daou c'hant poarzek. E-kerzh ur c'hloazad goulennoù d'ur gouarnamant d'un trizek a viz Mae daou vil c'hwec'h àrnod Janeway. Daou devezh a-raok oa bet skrivet rik ar memes gerioù gant les omnivores, ur lobby-kick anavezet mat gant ar senator LR bet deus ar Morbihan. E miz Kerzu daou vil pevar-ugent e voe paeroniet ur c'hendiviz aozet ganto e palez al Luksembourg, ar Sened. En ur gemennadenn respont e vez gwelet goap outo gant ar gevredigezh Enepspesadour L214, L daou c'hant poarzek, e lakaat war-wel ur vank a dreuzvelusted a-berzh les omnivores. D'ur merc'her ugent a viz Mae e voe bet kondaonet Jean-Baptiste Rivoire gant lez-varn galv Versailles en zoiañ kazetenner ha kengrouer ur media off investigation. Rediet e voe bouillon de beagne euh, kan daouadaougen mil pemp kant euro de implier but Canal+. Ya, roet doe e desteni war doareoù Vincent Bolloré penn-bras ar chadenn dele en un teulfilm gant Reporters sans frontières. Hervez ar varnerien deus roit un test e-se, re verr amzer evit bout rezonabl, goude bout bet sinet un deferadenn kuzhutegezh. N'ec'h eus evit kempouezañ tuerioù hag leoù etre gopridi ha implijerien hag evit ur frankiz da geleviñ ivez. Setu perzh a vez lâret gant strolladoù kazetennerien ha skipailh Splann! en he zouez. E prederiañ emañ Jean-Baptiste Rivoire a-raok divizet mank dirak al lez, terriñ pe ket. Ha setu doere muzut vat zo bet dastumet gant skipailhad kazetennerezed ha kazetenerion a volonté vat hag e labourat start. Mil merci bras, deuhe. Mil merci bras eus ur bochad memes tra. Merci Bresta. Trugarez d'hori avec Caroline. Strolladev mouezet hanvet gwiaderezet sonjev gaver e brer broman roet a deu kengret vid roeñ galout d'ur meriet in sanset bout Caroline Trouillet. Ya, met lod anezhi guzhañ un touell a-c'hant-stumm ur piramidenn c'hall a lakaat tud zo en Aragol. Komzet omp gant meur a vao oas bet tutet e Bro-Lannuon ha Penvenan. Ha petra out deus kontet deoc'h? Ba, da skouer, e oa bet kinniget da Varion mont e-barzh ur strollad Dwiaderezed Saint-Jo gant ar mignon dezhi. Bon, he doa ket komprenet er relennoù, met he doa roet benn ar fin mil daou c'hant euro Ha ret eo dezhi emprestañ ar sammad arc'hant digant tud kar dezhi. Ur bromesa a voe bet gwraet da Varion evit sikour Guti da vout ken brokus. Ya, gwir eo. Lâret eo bet dezhi e vefe adtapet he arc'hant ganti hag e c'hellfe kaout betek dek wech ar pezh he doe roet zoken. Un touell argant get modaoù d'ober ur sektenn neuze ne ergwiaderer? Ya, ya, Duere a renablet eo 'vel ur sektenn, Duere gant ar mivuludezh a zo ur mission interministerielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. N'a ket en-dro en ur c'helc'h e mod ebet, e stumm ur biramidenn Ponzi ha en-dro a Droaderezed Saint-Jo er c'hontrol. Moneiz ha re nevez 'n 'om gavet servijat da bae da baeañ an aen a zo e penn ar rouedad. Met imaret m'on deut gant meur a bazenn pe meur a wiskad er renkadurer evit tremen a-blas un hani a-raok, moneiz d'un hani hag ur resev profeu gant mouezhet arall. Ya, yezh douaderez a ra gant geriaoued luskat ezoterek ar sakr groegel. Ar vaouez tan, lezanvet Fulenn, eo an aen a da e-barzh ar douaderez gant ur prof evel Marion. Ar vaouez dour a reseva praofoù maouezed èl. Evit mont eus statud egile e ranker tremen dre bazennoù an avel hag an douar, e-tuta pe e lakaat tuta izili nevez. Ha piv eo ar mouezhed tutet gant ur gwiaderezed soñjoù? Ha kalz ne zo maouezed o-unan gant bugale evit chañch micher alies ha n'eo ket micherioù ma vez gwall uhel ar gopr. Ar maouezed tutet a c'hella koll arc'hant met efedoù sokial a c'hella bout ivez. D'o skouer e skod bublik Pervenant Lod deus an dud n'int ket aet e-barzh o deus klevet trouz gant an tuterezed hervez ar vaouez bet tutet. Denis Prudhomme, maerez kozh Perwenan, doa ket klevet kaoz deus an afer-se a-raok na zeufe splann e darempred ganti e miz C'hwevrer. Kelaouet he deus archeri Langdre-Ger abaoe. Muioc'h eus out lenn àr ur lec'hienn splanputch.org. Ha neuze na vid euh, achiv get euh, ba rekap splan ur miz paset nizoni e miz even hag ya mi koñs a miz me evel-just ha neuze petra zo da zonet e durianek eus splan meur a emgav vo megav ken hag ur miz mañ e miz even Caroline Trouillet. D'ar pemzek a viz even e Lannuon e vo skignet ar film Les Soulèvements ha tabut da c'houde er sinema Les Baladins da c'hiz eur euh, hanternoz. Gant Pierre-Yves Bulto, kazetennerez e Splann. Un emgav arall gant Guillaume Meury Savoaoue. Ya, moi, moien vo euh, chilaou d'un abadenn la dernière, skignet war Radio Nova gant Nicolas Legendre ha Julie Lalouette-Geoffroy, izili de Splann, d'ar c'hwezek a viz even e l'an dernier. Goude-se e Roazhon da naontek a viz Even ha lañsamant lever strippress Extrême Danger. Labourat a ra splann skoaz-ouzh-skoaz gant ar media-mañ. Da seizh eur noz er BAM, bâtiment ar Modelé. A-feson. Hag ur blez paset e veze lidet dezhi ur blez splann e run ur piñs e Kastellin ur blez-mañ e zistro ur lid er lec'h mitik-mañ ata. Ar sonadeg enklask Silence dans les champs vo kinniget eno d'an eizh war ugent a viz Even e Kastellin. Ur gêriadenn kevredigezhel a vo lec'h ma vo splann e teir c'helostand adalek pider goude merenn sonadeg da pemp eur. Mardi, merci Bras d'or Caroline Trugueret de vous beugenoum han splan. I casse un traou vide, vide splan, eskigné de Ar radio boa me faot deoc'h an dud silaou pe monet o glar un traoù be moyen zo monet ar Splantputch org an un vez embannet rar an traoù vez labouret a-ziarne vez komzet a-ziarne ha mod arall marsen eo ur prantad mat evit hadlarout d'an dud ur silaouerezed ha d'ur silaouerion urve ar war e a-drujere deuhe vez kaset un traoù da benn bout zo meur a c'hoprat ha gopradez zo e labourat evit Splan a-drugare tout an donezon nebeut argant vez ret gant an dud kwa. Neus un moyen zo ken derc'hel. un troc'h vo gwraet e-pad un an gant rekap splan hag chetu distro e vimp neus un e miz a-benn miz Gwengolo kwa. Ya, bon bah a-benn miz Gwengolo neus un. Eh ben mardi. Merci Brad. Tcheno Caroline, merci Bras. Tcheno.